lulu gabotse o ntšhetše morago a kere o nyaka eng mo o se ka nyaka go ntena wena ke mang a rileng ke go šetše morago Lulu, Ke gore ga o je ke dihlong mara ka dilo tše o ndirile go tšona. Ke ja ke dihlong tša selo mang? O se nyaka go nšišimiša wena Mantwa.
E be ke go tshepa ke re o mokgotsi wa ka wa nnete, ganne o no ba phiri ka gare ga letlalo la nku. Mantwa, O se ke wa nroga please. Ga ke na matla a go lwa le wena. Matla a ke nago le ona no ke matla a ko a šomišago go thopa pelo ya ola Maja.
Le go swaba ga o swabe. O na le pelo e mpe ngwanatena. ee a ke rona na le pelo ye botse ebile o soft that's why re go tšeela monna sese lulu o sekantena ke tla go betha ka mpama wa swaba
mara maja bothata bja go ke ene mona ka mogano bolela ka eng monna Tšaura tša gaje ke re se ile le nga kwa rabija le ile kae mona? Eish monna ka mo ke dijile ka phošo mane ke se re ke tlala ga kudu. Maja dilo tšo le yana ke tsone na tšo monna nga se re ke se ile tšaura tša ka ka ra botlo wena wa dija wa ya. So re ya choose nka hlokisa dijo tša gago ntle le go go gopela hle. Ka mo monna o nagana gore manta ka tla ntshwarela ka morago ga go mo chithela ka lulu. Ke tšeo re khonang ja tšeo nana bjale ke baka tšaura tša ka wena o mpotša gare ke le friend tšago.

eish gape ke swere ke tlalang ka se kua radio calituntse ke sa ja selo e re ke go ja borotho jula jwa ka mo ke tla boa ke mo kgopela tshwarelo ge ke boa ee monna semonya ka mofurugo so monna maja gape re ne re a šoma monna semo gape le rata dilo wankwa o bereka kae wena nna ga ke tlo ke tlhaloša mo go wena Ke tsebile gore ga go ne mmereko wa selemo. O ka se ropalela ke basadi wa tle wa kgona mmereko. Ga go kgonege. Ga ke jo le ka gore ke na le mošomo o montši kudu. Nna yena Maja ga ke na taba le gore o naganang ka nna. Ke a tseba gore o no bolela se gore o file petha. Maja, ge nke bo o tseba gore ke diang ka nako ya ka ge wena o le busy o busy o kitimišana le banenyana, o bo o ka se bolele dilo tše o di bolelago gane bjale. Sam, tlogela go nratela dilo hle.
Na sona ke kwa complexing go nyaka thakana le mosadi wa ka wa letoro badimo ba bomme le bobabe go bolela gore le nthuse ke thakana le mosadi wa ka wa letoro kwa complex nas
a gane le wena o nyaka mmereko mo radio calitunes aowa gane wa botšiša ke rile ka re ge ke tsena kua lebating ba mpotsa gore ke tle ka mokhe ke tla hwetsa motho e leng gore o tlong interview okay gona lefelong le le right sam gane ke wena e leng gore o tlong interview ya ke nna gane go na le bothata sam nna ke no kgopela gore o ntshwarele ka dilo ka moka tše mpe tše ke go dirile go tsona ao maja gane ga botsone o bolela ka eng monna mmereko ke a o hloka a ke nyake go tlo palelwa ke go hwetša mmereko ka lebaka la diphošo tše ke go diretse go tsona wena o se ka tshwenyega a re no dira se re se tletšego mo
Ke tsebile gore ke tlo o khumana mo. Sorry abuti.
O bolela ka eng? A ba ra fetša taba tša borena so ke decidile gore ke teng mo ke teng kgone go bona ape ape. Eish.
Gane o nyaka eng mo go nna? Se se bona, na wena o nthakgatša so ne be ke re e ka ba bja nna le wena re ka thoma go tsebana nyana. Gane, why le na bašimane ba ka kua campuseng le nagana gore le ka ratana le mosetsana wo mongwe le mongwe le kopanago le yena? Ah no se ka ntshwantšha le batho bao, nna ke motho yo moshapo mona, a ke tsanga ka ba le girlfriend ebile. Kopela gore o mphe di-number tša mo.
Mpotša gore o motho wa mohuta mang? Nna ke straight talker ene ke rata batho. Hehe, bjale ke a bona gore wa phela o na le di-girlfriend tše dintši. A ke re wena o re o rata batho? Eish, wa bona bjale, nna ke gana tšona tše, go interviewa ke motho e leng gore ke a mo tseba. Bjale mpotše mo, di-weakness tša gago ke dife? Ga ke tsebe go tsoga furugo, so ge le ka mpha mošomo o, ke tlo phela ke le late. Ga ke nyake go go botša maaka, ke nyaka o tsebe dilo tše e leng gore o swantše o di-expecte ka nna. Ke leboga nnete ya gago. Bjale mpotše mo, why re swanetše gore re hire wena? Le swanetše le nthwale ka gobane ke nyaka mošomo o. Nkabe ke sa o nyake, nkabe ke se mooki. Maja, ga o na mekgwa monna. Ke gore o palelwa ke go ikokobetša gannyanenyane. Sam, na sena batho ba bolelago maaka gore ba hwetše mošomo? Okay, go bontšha gore mošomo o ke go swanetše, ke kgopela gore o bolelele se sengwe le se sengwe se se tlago ka kgopolong ya gago bjalo ka presentara. Thabo batheletši ba Khali Thuntsi wa bolelago mo ke yena Maja ka sebele. E, tšatšing la lehono re tla be re ahlahla taba ya go ba le dikgarebe tše pedi ka nako e tee goba ona masogana mabedi ka nako e tee. Ke nyaka go tseba gore a na lena batheletši ka mokana ba Khali Thuntsi le bona e le kakanyo e botse goba le batho ba babedi ka nako e tee na?
eish gape ke gale ke romela ola maja di-text messages mara ga a responde nna ke tla ba ka e kua rumong ya gae ka o bolela le yena ka sebele hai e re ke no tsamaya gore ke kgone go mmona re lokiše taba tše tša relationship ya rena
maja ke leboga ge o bile honest wa ba mpontšha le gore o na le talente re tla go tsebiša ka sms ge e le gore mošomo ke wa gago re lebogile nako ya gago
Rantzu, Ke dumetše go kopana le Maje kwa phakeng gona jwale. E re ke tsamaye, a ke nyake go ba late.
Mosi ke Maje a motho a dutšeng kwa phakeng. E re ke nabe ke ye go yena.
lulu o nyaka eng mo ke ke ke a go rapela ke a go gopela gore o tloge mo ka lebelo a ke nyake gore manto a tla go hwetša o le mo maja ga o nako ke yang go fitlhelela o bolela le nna